Helo, gobeithio bod chi gyd yn cadw'n iawn. Yy, fy enw i yw Betsan Jane a o ddydd i ddydd dwi'n berchen ar cwmni Betsan Jane Design Alterations. Licen i ddiolch i Meddwl dot org am gofyn fi creu y fideo bach 'ma i chi heddi. Yy, dwi'n gwybod bod llawer o dulliau i gael ar gyfer delio gyda iechyd meddwl eich hunen. Ond gyda fi yn bersonol dwi wedi chwilo fod fy ngwaith i bob dydd, sef gwnïo yn helpu lot gyda iechyd meddwl i fy hunan. Ma' fe jyst yn ffordd dda o ffocysu 'ych meddwl ar rhwbeth arall yn enwedig os chi'n creu rwbeth gyda'ch dwylo. Chi'n cyflawni rhwbeth ar diwedd y dydd yym sydd yn lles dda i'ch iechyd meddwl dwi'n teimlo a 'na s- sut yym 'na beth sydd wedi helpu fi yn bersonol. Felly heddi dwi myn' i creu addurn bach i'r Coeden Nadolig. Rhwbeth bach effeithiol on' eto yn mor syml i i neud, allwch chi neud e ben eich hunan neu gyda'r plant yym ma' fe jyst yn addurn bach fel 'a. Felly ai ati i ddangos chi beth sy angen arnoch chi i creu y ddau ardd- addurn bach yma wedyn. Felly y pethe sydd angen arnoch chi i creu yr addurn Nadolig heddi yw ffelt, siswrn, ede trwchus fel yym rhyw fath o embroidery thread ne' rwbeth fela, ac hefyd nodwydd itha trech- trwchus hefyd i ca'l mynd trwy'r felt. Felly dwi jyst myn' i myn' ati i dachre torri y pethe yr pethe allan. Dwi'n hoff iawn o o defnyddio ffelt achos ma' fe'n defnydd fwy cadarn. Os byddech chi'n defnyddio rhwbeth tene fel cotwm yym bydde fe ddim yn aros allan yn siâp thrî Dee fel ma' hwn yn neud wedyn ma' fe jys yn aros yn ei siâp fe yn well. Felly heddi nawr dwi myn' i neud un siâp cylch felly ma' rhai ma' ma' fe hollol ar ben i chi faint o heine chi isie ma' fe jyst myn' i dibynnu yym pwy mor three Dee ma' fe myn' i fynd so dwi mynd i defnyddio chwech cylch felly ai ati i torri allan chwech cyll- cylch mas o'r ffelt yma. Ma' hollol fyn' i chi pwy lliw chi isie fe os os ma' pobol yn stico i'r un lliw ar gyfer yr goeden Mae fe hollol fyny i chi pwy lliw chi yn mynd i defnyddio. Y nifer o, wel, y cylchodd fi'n defnyddio heddi, mae rhaid iddo fod yn aelrif. Felly dwi'n torri allan chwech cylch heddi nawr. Felly dyna ni. Mae chwech cylch, cylch gyda fi fyna. Mae nhw yn tua 7 cm o lled. Felly y step nesa yw i gwinio llinell lawr y canol fyna. Os mae peiriant i gael gyda chi, um, croeso i chi winio fe gyda peiriant, neu heddi nawr dwi jyst mynd i wneud e gyda llaw. Felly dwi wedi gwinio llinell lawr y canol fyna. Felly step nesa yw cymeryd y doi dau haen gynta, felly'r dau haen na, a wedyn jyst neu stitch bach yn y canol fan hyn wedyn. Byddwn ni'n defnyddio nedwydd a trwchus i fynd trwyddo'r ffelt ac ede eitha trwchus hefyd fel bod yr fel bod yr addurn yn aros allan bach yn well. Felly unwaith chi wedi cael yr ede trwyddo, chi jyst mynd i clymu'r ede wedyn. Dyn ni'n clymu fe dwywaith jyst i wneud siŵr bod e'n gadarn. Dyna chi, a na'r stitch cyntaf wedi cael ei creu. Felly mae'r stitch cyntaf yna. Wedyn ewch i'r cefen. Cau yr haen cynta at ei gilydd fel la ac yna neud yr un peth eto.

Ac yna torri be bynnag sydd ar ôl bant o lawer un. Felly dyle fe edrych fel un ar hyn o bryd. Just y ffrynt a'r cefen wedi cael doi stitch bach fyna. Wedyn ewch ati gyda'r pedwar hain, pedwar hain sydd ar ôl yn y canol fyna. Cymerwch y ddoi ffrynt creu stitch bach fyna yn y canol a'r ddoi cefen stitch bach fyna yn y canol to. ac yna neud yr un peth ochor o'r ochor arall. Felly ai ati i neud hynna nawr. Felly dyle fe edrych fel hyn ar hyn o bryd. Reit o amgylch, just stitches yn y canol fyna. Ac yna, y step nesa, chi'n mynd i cymeryd yr haen gynta a'r haen drws nesa a creu stitch bach fyna wedyn. Felly fel wedes i chi 'di neud stitch bach yn y ffrynt fan 'na. Cymeryd ochor yr dau dor gynta wedyn cymeryd un haenen o'r un drws nesa ac yna creu stitch bach yn y top fan 'na. Hanner ffordd o'r stitch canol i'r top, hanner ffordd o'r canol i'r top fyna, felly creu un stitch fyna a wneud yn union yr un peth eto. A wedyn, chi'n gallu gweld e fyna nawr, felly'r stitch bach yn y canol fyna ac yna y step nesa yw wneud union yr un peth ond chi newydd wneud un fyna cewch drws nesa a cymeryd haen o'r uh, darn nesa wedyn a creu union yr un peth to. Allwch chi neud addurn fel hyn jyst yn iste o flan y te- yr television ne' yn grando ar cerddorieth Nadoligedd neu be' bynnag chi'n lico a ma' fe jyst yn cyfle i chi ffocysu'r meddwl am rhw- ar rhwbeth arall. 'Na ni ma' fe dachre creu siâp e nawr. G'neud union yr un peth 'to. Neud hyn yr holl ffordd rownd. Dwi ar yr un ola nawr. Chi'n gallu gweld yn syth bod e dechrau creu siap bach ei hunan. Felly dyna ni ar ar y dechre edrych creu siâp bach ei hunan fel 'a. Felly fel 'yn fydd 'yn hongian ar y goeden. Felly step nesa yw neud y gwmws yr un peth a be' chi 'di neud ar y top a o gwmpas y gwilod nawr. Felly yr darn cynta yn y bla'n nethoch chi reit reit nôl ar y dachre Cymerwch yr haen, un haen o'r ochr fyna a cymeryd y haen arall, un o'r haene, a neud hollol yr un peth ar top, felly mae'r stitch yn y gwmws yr un lle ar y gwylod wedyn. Fyna. Mae ati neu hwnna nawr. A dyna ni. Felly jyst addurn bach sy'n edrych yn effeithiol iawn ond itha syml i creu. Yym felly i a- hongian e ar y goeden jyst cymerwch darn o ede

A'r clymu'r ede wedyn. A dyna ni. Addyn bach effeithiol iawn ond syml i creu ar gyfer yr goeden. Mae croeso i chi arbrofi gyda unrhyw siâp chi isie. Heddi nes i cylch ond yn y gorffennol dwi wedi creu un seren. Siŵr os chi'n 'llu gweld hwnna. Newn fi siŵr fydd e'n gwitho 'da unrhyw siâp arall gyda'r techneg 'na. Yym gobitho bo' chi wedi mwynhau gwylio yym bydde fe'n grêt gweld